wazi omosi kochia mweki naye rĩ nĩ mĩrongo ĩna nũ ũtatu ũyũ ũguo mũtumia mũshirika wa kanitha kamwe ka maĩ maingĩ rĩ eka atĩa tondũ wĩnyamenya ndũ ũrĩa ũtamenyaga ndiũĩ kana nĩ ũkũrũ ũrakũgia thikũ ici ũrĩ na inegene rĩtarĩ rĩa kawaida nĩ maheni nĩ maheni maku maheni maku-rĩ nĩmo itarenda wacio mo ona ndikĩrĩ hinya tũma tũhũhũ tũngĩ ũheaga-rĩ ona no ndĩkĩmaririkane reke twĩke atĩrĩ ĩĩ tũtigĩre icio hau-ĩ ĩĩ niĩ thiĩ kũrĩa ngũthiaga ona waigua wacio mo-rĩ Eh.

itherũ rĩ ĩĩ itherũ nĩ mehia na ndingĩenda itherũ rĩa mũcemba ũcio nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene ma nĩ wanjohera ĩĩ niĩ rĩ ĩĩ niĩ ndirĩ citoo ya marakara pole sana ũkũheaga ciarĩ Eh. cia mũtumia ũmwe mũcirika wa kanitha ka maĩ maingĩ one hũ gĩni mũtumia rĩ ĩĩ nĩ ndanda ehe rĩu ĩ ĩĩ arĩ kũhũra cimũ ĩ ĩĩ handå haä ingä re kå rä a endageciä rä ĩĩ ä kä ingä ra kå rä må tungatä ri wake to gũkorwo ekire atĩrĩ Eh, akĩhũra thimũ-rĩ eh, akĩhĩngĩcithania namba ĩmwe tu ĩ, ĩgĩthiĩ kwene nĩguo ona niĩ-rĩ Eh, nĩ njĩrĩgĩte gũtũmĩra karoki magana make matano-ĩ eh, ngĩhĩtania namba ĩmwe nĩguo nacio mbia-rĩ Ĩhĩ. igĩthiĩ kwene tondũ ndiandĩkĩte namba wega ĩĩ ĩĩ nĩ gũciyaga ũguo ndahũra-rĩ Mm. akĩnjĩra nditũmĩte kĩndũ kũrĩ we Ehe. ndathire kũrĩ ikua-ĩ Eh, agĩcoma thimũ nĩguo akĩnjĩra mbeca ithire kũngĩ rĩu wekire atĩa ikua hũra thimũ ĩyo-rĩ Eh. Mũndũ ũcio ndaregire mbeca nĩ ithire gwake. Nĩguo. No oigire atĩrĩ. Eh. No mũhaka arenge mĩrongo ĩtano ĩ. Eh. No nĩ agĩtũcokeirie icio ingĩ. Ũcio akĩrĩ mũhonoku tondũ rĩ. Ĩĩ. Korwo nĩ angĩrĩ. Ĩĩ. Ũngĩainĩire ihũgũ ta mũkore kĩronda. Ngũkwĩra. Ah, reke ngũrĩkĩrie ndeto ĩ. Ĩĩ. Nĩ ndĩrenda kũgucũkĩra itangi rĩa maĩ kũrĩa kwa mahũngũ. Kũrĩa Nyeri. ĩĩ no ndigũkinya nyĩrĩ ĩĩ ndagĩcamĩire kĩng'ong'o hau wahĩtũka njĩra ya mũiga ah tiro ũyũ ũguo ĩĩ ĩĩ ehe ngũkwĩraga cimũ yaingĩra kũrĩ mũtungatĩri-rĩ ĩkĩhũrwo rĩu nĩ mũcirika ĩĩ-rĩ ĩĩ mũcirika akiuga atĩrĩ ĩĩ we patũ ta ndũmĩra cuba ithathatũ cia huiskĩ gũkũ mũciĩ na ihenya ihenya o ũrĩa kwahoteka tũrĩ na patĩ nene mũno

ũcio ndĩ na ma nĩ wa nyina wa cirũ ĩ ng'ondu ĩmwe ya ng'ondu ciake ũcio anyitwo na matata ruya ĩ mũtungatĩri akĩmwĩra atĩrĩ na mũgambo mũhoreru ĩ amakĩte ĩĩ akĩmwĩra atĩrĩ ĩĩ "Ah, nyi- nyi- nyina wa cirũ ĩĩ ũyũ ti patũĩ ũyũ nĩ pasta waku Ohoi. pasta etereire nyina wa cirũ amwĩre pore ĩ nĩ kũhũra rong'u namba Ĩĩ, aiguire nyina wa ciruoria atĩrĩ na kayũ kanene na mang'ũrĩ maingĩ ĩĩ. pasta ũreka atĩa thitoo ya njohi tondũ athondekire parita nĩwe wĩrito ya njohi ĩtiguo nĩ wega wakĩhũra thimũ-rĩ Ĩĩ. ũkamba kũmenya kana nĩ athiĩ kũrĩa ũkwendaga ĩtiguo ũtanambĩrĩria pĩrĩpĩrĩ ndũkae gũcinũra mũtungati Ĩti.